fathatayni jarri kunniini nuunii saakinaa wanni jedhamu jara tanniini jechuudha ahkaama nuuni saakinaa wattanwiini gaafa jennu seera qaraatii nuunii saakinaa tana qur'aana keessa yeroo argine akkamitti qaraana akkasuma ammoo tanwiina kasrateen dammatayni fi fathatayni kanniin qur'aana keessatti yoo garre akkamitti qaraanaa kan jedhudha mee eertuu isinii fida yeroo takka dhiifama irraa har isinitti mul'isaa bakka san eh, akkamitti qaraana kan jedhudha. In mul'ataa mee isinitti hundi keessanuu eh, viidiyoon sagaleen kee hin dhaga'ama. jalatti barreessaa yoo sagaleen kee dhagahame. Ishi waan isin eeru gartanii viidiyoon cufatee dhugaadha dhugaadha viidiyoon acufe Irra deebi'ee isinii bana viidiyoo waan ittiin isinii mul'isu fidachuu fi ila waan tana artanii waan akkana irra olii gad deemtu tana maawuzii tana nuunii saakinaa gaafa jedhamu nuun saakinaa jechuun waan tana ila isin martu nuu laala nuunii saakinaa allatii laa harakata lahaa harakaa gubbarraan qabdu nuunii qullaa yookiin ammoo sukuuna asirratti gubbaa kanarraa sukuuna yoo qabaatte jechuudha nuun saakinaa jechuun isii tana ahkaama isii yeroo quraana keessatti akkamitti qaraanaa kan jedhu jechuudha. Lammaffaan ammoo tanwiina waan jedhamu. Tanwiina jechuun nuunuun saakinatuun nuuni masaakinatu ayi keessa fakkeenyaaf fathateen ila kunoo fathateen isa kan fathateen yeroo jennu jennaa jechuun nuun achi keessa jirti dammateen yeroo jennu n kasrateen yeroo jennu n nuuni achi keessa jirtu kana ahkaama isii jechuudha akkaataa qaraatii isii jechuudha kanaafi qaraatiin nuunii saakinaa tanaafi akkasuma ammoo tanwiina sadan kana karaa meeqaan qaraama jenne Karaa meeqaan qara'aman jennee walumaa galatti mee jalatti barreessaa yookiin maayikii illee baasaa dubbadhaa. Karaa meeqaan qaraana inni jara kanneen quraana keessa yoo dhufan. As the whole karaa meeqaan qaraama jennee tafaddala. Karaa lamaan qara'amaa Arabuu Qaasim karaa lamaa karaa lamaa walumaa galatti akaamu nuun saakinaa wattanwiin karaa lama lama lama lama laala ka gaafa jalqabaa hin dhufne jechuudha gaafa jalqabaa hin dhufne jechuudha namni argate hin jiru yaa mee mee soqaa karaa biraan walii galatti jechuudha akaamu nuun saakinati wattanwiini nuunu saakinaa fi tanwiinni karaa meeqaan qaraamti walumaa galatti aya taa'ibaat binta muhammad afur afur sadiillee dhufe afur aisha afur afur jazakallahu khayran karaa sadii zeed aadam karaa sadii sadii afur lama mee akkamitti nu araarsita nama sadii afur lama yaa allah afur halwaa afur sabboontu sadii

Jazaakumullaahu khayran hundinuu warri barreessitan hedduu takka galatoomaa tokko ka jedhullee dhufe Aayaa. walumaa galatti eh, karaa afurii harki baay'eenillee warra afurii sanii karaa afurii warri sadii jettan afurii sirreeffadha warri jaha jettanillee sirreeffadhaati karaa meeqaan qaraama walumaa galatti nuuni saakinaa fi tanwiinni yeroo qur'aana keessa dhufani karaa meeqaani karaa afuriin qaraama jazaakumullahu khayran karaan afran san keessaa Tokkoffaan maali jenne mee jalatti? Tokkoffaan maali jenne jalatti? Ka gaafa jalqabaa dheengadda baranne kaleessa malee dheengadda karaa afuritti walii garreeyame hundi keessanuu yaa Allah faafii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Hayyee Aishaa.
Inni jalqabaa idhaaraa jenna. Idhaara jechuun immoo mul'isanii qara'uu. Al-idhaaru al-bayaanu jenneeti gadi kan. Haaya.
Karaan jalqabaa idhaaraa idhaaraa mul'isanii qarahuudha. Ol baasanii mul'isanii qara'uudha karaan jalqabaa. Warri jalaan barreessitanii hundi keessanuu argee jira. hedduu galatoomaa karaan jalqaba ilhaara jennee ustaaza waliin keessa deebi'attan natti fakkaatte amma ammoo karaan lammaffaa mee ka kaleessa baranne hoo karaan lammaffaa kaleessa baranne hayyee warri jalaan barreessitan argaa jira faaximaa idgaama ikraam arsii idgaam hayyee garee shahaadaa banatti na fakkaatte

Idghaama jechuun waan tokko waan tokko keessa seensisuudha. Jazaakallaahu khayran. Suni amma ka afaan Arabaati. Amma isin martuu waan Arabiffa beeytaniif illee ta'uu danda'a. Namni gariin biyya Arabaa jirtan illee. Eh, Mee akka istilaahaatti illee himee jira. Akka ulamaa'iin eh, ulamaa'iin warri gartanii eh, tajwiidaa irratti dubbatetti hoo ida- maal maal keessa seensisna?

jaha argattanii jirtanii argattanii jirtanii. Hayyee jahan sana mee kalimaa jecha maal jedhamtu keessa walitti qabamti jedhe. Deebisuu.
Hayyee mee garee shaadaatii kennuu carraa yeroo takka. Xayyee.
Aluuna.
Yarmaluuna.
Yarmaluuna. Jazaakallahu khayran. Jalatti kunoo Aayishaan faallee barreessaniirani. Yarmaluuna yaa Raa, Miim, Laam, Waaw, Nuun, Ya'maluuna jecha jedhu keessatti walitti qabamanii jechuudha. Haayaa jazaakumullahu khayran. Idgaamni bakka meeqa qoodaman jennee? Kam aqsaamul idgaam. Idgaamni kun bakka meeqa qoodama yoo isin jedhan meeqa jettanii mee? Hmm? Gunnaa irratti hundaa'ee. Bakka lamatti qoodama jennee ostaan.

Eeshi qubee afur qaba jedhan. Qubee afur qaba. Innis yanmuu. Haa jazaakumullaahu khayran. Qubee afur qaba. Innis yanmuu jedhanii jiranii. Hedduu takka galatoomaa qubeen afran yaa ilaa asirratti isin mul'atti.

Misaalli isaa ila kunoo asirra isinii jira. Haya nam tokko tokko amma banattanii misaala isaa kana nuu jettanii nam tokko tokko nam tokko tokko bira tarra jechuu dafnee darsii har'aatti seenna. Nam tokko mee warri gubbaa jirtan. Hayyee banadhaatii isii kana nu qaraame. Ani alladhi yaqra'u lanaa.